Lukmançylykdaky robotlar dünýäniň öňdebaryjy klinikalarynda otuz ýyla golaý wagtdan bäri işleýärler. Olar diňe hünärmenler bilen ýaryşman, eýsem, olaryň ornuny hem tutup bilerler. Diagnoz goýlanda ýa-da operasiýa taýýarlanylanda islenilýän netijämiz ýüz prosent takyklykdyr. Lukmançylykda al tehnologiýasy hut şu takykligi şu gün bize görkezýär. Robotlar şepagat uýalary häzirki wagtda şepagat uýalarynyň we olaryň ähli wezipelerini doly öz üstüne alyp bilerler. Hatda adamlardanam üstün çykyp, günde ýigrimi dört sagat täsirli we takyk öz wezipelerini ýerine ýetirip bilýärler. Şepagat uýasynyň ýerine ýetirýän kyn we umumy amallaryndan biri damardan gan almakdyr. Statistikalara görä, şepagat uýalary ýüzde otuzdan altmyşa çenli hassadan gan almakda kynçylyk çekýärler. Iňňileriň täzeden goýulmagy damarlaryň şikeslenmegine we çişmegine howp salýar. Hassaň beteri tromboz bolmana sebäp bolup biler. Robot hiç haçan sypdyrmaz, sebäbi datçiklary gämileriň diwarlaryny, Infragyzyl spektrde aýdyň görýär. Maşynlar eýýäm lukmançylyk ygtyýarnamalaryny aldylar we resmi taýdan lukman bolup bilerler. Xiao atly hytaý diagnostika roboty milli lukmançylyk ygtyýarnamasy synagyndan geçdi we adamlary bejermäne doly ukyply. Adam kandidatlarynyň ussalygyny ýeňip, Kadalaşdyryjy talapdan doksan alty bal toplady. Häzirki wagtda emeli intellekt diňe bir diagnostika we terapiýa däl, eýsem hirurgiki hünärlerden hem üstün çykyp biler. Robotlaryň özleri belli bir hassa üçin iň täsirli we tygşytly operasiýa meýilnamasyny saýlaýarlar we esasy tapgyrlaryny ýerine ýetirýärler. Alninini hirurgiýada ulanmak operasiýa wagtyny ep-esli azaldyp biler. Mysal üçin, beýnide on-on iki sagatdan iki-üç sagada çenli gyzgaldyp, mikronlaryň takykligi bilen çişleri aýryp, gan ýitgisini, ýokaşma howpuny we kynçylyklary azaldyp biler. Bir robot lukmanlaryň tutuş toparyny çalyşmaga ukyply we işläp düzüjiler tarapyndan goşulan müň sany iň oňat hünärmenleriň tejribesine eýe. Al kömegi bilen geçirilen operasiýalar çalt dikilmegini we operasiýa gysga möhleti kepillendirýär. Meselem, robotyň hereketlerine simsiz gözegçilik etmek bilen, häzirki wagtda lukmanlar ýüzlerçe kilometr uzaklykdaky adamlaryň janyny halas edip bilerler. Miçiganly kardiolog Raýan Mader perkutan koronar interwersiýasyny ýerine ýetirýär. Bu ýiti miokard infarkty ýa-da duýdansyz ýürek ölümi bolan adam üçin Ömri halas ediji usul. Bir adaty prosedura dört adam tarapyndan amala aşyrylýar we ortaça bir sagat dowam edýär. Alny saýasynda bir lukmana birnäçe sagadyň dowamynda otuz alty näsagyň ömrüni halas etmäne mümkinçilik berdi. Ähliumumy robot hirurg Da Winçi islendik organda operasiýa edip bilýär. Diňe Amerikada onkologiki amallaryň, takmynan, Segsen prosentini bu robotyň kömegi bilen amala aşyrylýar. Da Winçiniň kömegi bilen dünýädäki amallaryň sany iki milliona golalaşýar. Robotlar ABŞ, Yzraýyl, Germaniýa, Günorta Koreýa, Ýaponiýa, Ukraina, Singapur, Russiýa we beýleki ýurtlarda oturyldy. Amerikaly robot hirurg Star Da Winçiden öňe geçdi, çünki ol çişi özi doly kes alyp bilýär. Star robot Ýumşak dokuma operasiýalaryny özbaşdak ýerine ýetirip bilýän ilkinji robotdyr. Bu görnüşli operasiýa robotçylykda özleşdirmek iň kyn bolanlardan biri. Robotlar tarapyndan geçirilen operasiýalaryň dowamynda ýumşak dokumlary kesmek we tikmek hirurglar tarapyndan ýerine ýetiriljek ýeke meseledi. Benestar muny hem amallaşdyryp bilýär. Häzirki wagtda emeli intellektler lukmanlara görä däl-de, lukmanlar emeli intellektlere kömek etýärler. Bütin dünýäde millionlarça adam organ transplantasiýalaryna öz nobatlarynda garaşýarlar. Diňe Hytaýda bir, bir ýarym million adam garaşylýan sanawda, ABŞ-da günde ýigrimi adam donora garaşman ölýär. Russiýada iki müň on ýedinji ýylda alty million adam üçin bary-ýogy dokuz ýüz donor bardy. Dünýäde millionlarça adam, şol sanda çagalar hem ölüp barýar. Bu häzirki zaman sarp ediji jemgyýetiň adam ömrüne baha bermeýänligi aýylganç hakykat. Bu adamlaryň janyny halas edip biljek tehnologiýa üç D organ çap edilmesidir. Häzirki wagtda döwürdikleri derini, öt haltasyny we aşgazan asty mäzini transplantasiýa etmek ýaly usullar amala aşyrylýar. Sorag, Näme üçin bu tehnologiýalar giň gerimde durmuşa geçirilmeýär? Biz bir-birimizi ýok etmek üçin tehnologiýalary ornaşdyrýarys, ýöne adam ömrüni halas edýän zady köpçülige hödürlemäge howlukmaýarys. Sebäbi sarp ediji jemgyýetiň formadyna ömür halas etmek degişli däldir. Üns beriň, has täsirli we elýeterli tehnologiýa. Nanorobotlar garynjadan million esse kiçidir. Olar bedene atom we molekular derejesinde täsir edýär. Nanorobotlar ýokary takyklyk bilen operasiýalaryny ýerine ýetirip, gan damarlaryny, tikiş ýerlerini aýyrmak bilen, galman, öýjük we molekular derejelerinde kesellere çalt we arzan diagnoz goýýarlar. D-dermanlary bedeniň kyn ýerlerine netijeli ýetirýärler. Nanorobotlar şol bir öýjügi täzeden tertipläp biler. Şonuň üçin adam rak keselinden gutulyp biler ýa-da proteziň ýerine täze aýak hem ulalyp biler. Olar üçin diňe töweregindäki molekulardan ýygnamak ýeterli. Olar şeýle hem öz nusgalaryny ýygnamagy başarýarlar. Ýagny. köpeldip bilýärler. Nanorobotlar adam bedenini bejerip we ýok edip biler. Bularyň hemmesi belli bir programma baglydyr. Göz öňüne getirip görüň, içinde lukmandyr nanorobotlar bar bolan bir stakan adaty suw içýärsiňiz we hiç bir üýtgeşiklik hem duýmaýarsyňyz. Şeýlelik bilen, bir gijede diagnostika, terapewt we ýokary hünärli hirurgyň ýanyna baryp görendigiňiz ýaly netije alýarsyňyz. Bedeniň içinden geçip başlansoň, olar size diňe. Agyrysyz we takyk diagnoz goýup, diňe bir çişmegiň merkezini tapmak bilen galman, eýsem, ony ýok eder we bedeniňiziň funksiýalaryny doly dikelder. Şeýle nano lukmanlary öndürmek üçin çykdajylar gaty az bahaly we diňe birnäçe minut wagt alýar, bu bolsa birnäçe ýyllap we ummasyz serişdeleri talap edýän islendik lukmana alternatiwa. Şeýlelik bilen, häzirki wagtda islendik lukmançylyk hünärlerini mümkin boldugyça has çalyşmaga ukyply tehnologiýalar bar, olar çalt ösýärler. Ýöne, jemgyýetiň sarp ediji formady nukdaýnazaryndan bu tehnologiýalaryň ulanylmagy düýn siz bilen Ömrüňizi halas eden lukmanlaryň işsiz we eklençsiz galmagyna sebäp bolup biler. Indi, tehnologiýalaryň dünýäni üýtgetmäge mümkinçiligi bar, ýöne nähili üýtgeşimler boljakdygy size we maňa baglydyr, dostlar.